Mba'éichapa neko'ẽ iporã ha nde mbo'ehára iporãnte avei? Néi. Ñañembo'éta ñañepyrũ hag̃ua Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Ore Ru yvágape reiméva, peñembojerovia, pemanderia ha ore añe'ãmba ne mborayhu, pejejapo ne rembipota ko yvy ári yvagapeguái. Che añe'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára reikotevẽva. Ehejareíkena oréve ore rembiapo vaikue, ehejareiháicha ore rapicha pe hembiapo vaikue orendive. ha añetegã reheja areite rojepi'ara'ã vai hag̃uáme. Ta upéicha. Ñamañamíta ko'ápe, ko'ápe jahecha ko mitã'i héra Raulito. Raulito hína ohai hína. Nochami mba'e rojapo Raulito. Ko'ápe ha'e oreko peteĩ kuatia ha oreko haiha, ha ohai he'i karão. Ajépa. Ha ko'ápe hína ojekuaa karão, opensa hína karão. Karão ha'e peteĩ karia'y, ajépa oiko chugui peteĩ guyrahũ. Ipeko ko'ápe. Ha'e mba'ére oiko chugui la guyrahũ jaleve kuri. Ha'e, ajépa nohendúi isy, isy hasy, oho heka pohã, oiko remédio, ha ohetarangue pohã opyta ojeroky chéve oñombáire. Opyta ha nohendúi iñangirũme, isy omanómaha. Ha upéva hína ha'e ohai hína ko'ápe térã orehegua. Néi, ko'ápe he'i ñandéve avei, Señor Chamílcar avei ñande ikatúpa jehai. Jehai, ohai, he'i jehai porãke, escribamos bien, ohai mombe'upy omoñe'ẽ va'ekue. Emoñe'ẽ mba'épa ohai Raulito omombe'upy karão rehegua. Lee lo que escribe Raulito acerca de la leyenda del karão. Ha'e hesarái umi pu'a ojehaíva ha nde embosa'y. Él olvidó las, eh, los acentos. Y vos pintás, tenés que pintar, he'i. Ndojapóta. Oñondive ko'ápe oĩmava'erã ñanemoñe'ẽva. Karão sy ha syete. Pedro oikórõ. Parao oho pohã rekávo, ko'ápe ohayka peteĩ asénto. Upe ande epinta ko'ápe. Oike jeroky guasu oĩhápe, ko'ápe avei ohayka. Ojeroky kuñataĩ porã ndive. Upéicharõ ko'ápe nde kávo oĩha pe asénto a. Iñangirũ he'i chupe nde sy omano. Karao nopendãi. Asénto a jey ka'e nopendãi. Ha ojeroky jeýnte, peteĩ. Párrafo dos. Upéi karao opyta ndovy'ái. Asénto a. Ái. Ha hasẽ. Oñani ha osapukái. Ko'ápe avei. Che sy omano, che sy omano, che sy omano. Ipahaitépe ko'ápe avei oĩ, señora Asense, oiko chugui guyra hũ ha hasẽ ñúre ko'ápe, ñúre campo, por el campo. Karao, karao, karao. Bueno, tuichárõ, upéva hína ko'ápe la tembiaporã, he'i Asense. Embohovái mba'eichaguápa ndéve g̃uarã. Responde cómo en para vos. Sarão. Ahecháta mba'épa he'i ñandéve ñanemoñe'ẽrãme, mba'eichaitépa hína karão. Péicharõ ko'ápe peẽ pembohováita mba'eichaitépa karão ha'e hína, nopenái isýre, péicharõ jahaíta

Enfermera ipovéma oregár isýre, pórke mayma hatã. Tara osy, los personajes también. Tara osy, qué le pasó? Mba'e ojoaju chupe? Acá tiene que decirnos. Ko'ápe he'i pe ñemby. Tara osy ha syete. Ha upéi katu omano. Acá este también poema también. Tara osy ha syete. Upéi, upéi omano, upéi es luego, ese le agregamos, ñane'ẽta ko'ápe. Kuñataĩ ojeroky vakarão ndive. Mba'eichagua pe kuñataĩ podemos decir, a mira, eh, he'i ñandéve kuñataĩ eh, porã, kuñataĩ porã. Upéicharõ ñane'ẽta iporãiterei. iporãiterei ko'ápe jaha'i. Umi karão angirũ mba'éi chehegui. Ahechami mba'épa he'i ñande iñangirũnguérare tuvamígui. Iñangirũ he'i chupe che sy omano, nde sy omano. Ha upeichárõ iñangirũnguéra Eh, imba'e porã. Son bondadosos, son buenos. Imba'e porã. Ha ohayhu karãunte. Le quiere al karão, a ver. Upéva ñaneíta ko'ápe. No, no está así bien, pero escríbame usted, a ver. Le agregámosma, ohayhu imba'e porã. O imba'e porã es, significa bondadoso. ha ohayhu tarãóme. Bueno, péva ya ñamoñe'ẽtante ñande rogayguándi, upéi emoñe'ẽ aty guasúpe, luego lee esto en grupo. Pende rógape pemoñe'ẽta jepe. Mba'épa ñanembo'e como mbe'upykarão? Emoĩmba mbykymi, dice. ¿Qué nos enseña? Qué nos enseña esta leyenda del faraón? Escribe brevemente. Y vamos a escribir acá. Ñane mbo'e nombo'upukarão ñane mbo'e chénente ñapenava'erã ñande sýre, ñapenava'erã que tenemos que hacerle caso, porque ha'e nopenái, no nopenái es negativo, ñapenava'erã ñande sýre, entonces ñañangarekova'erã ñande sýre, otra idea que pueden poner, ñahenduva'erã ñane angirũme, Erevéma escuchar a nuestro amigo, ñañangirũ imba'eporãvape, ajéta, hay que es buen saber. Oĩramo hasýva ñaipytyvõ'arã chupe. Oĩ oĩramo hasýva ñaipytyvõ'arã chupe. A ver si hay algún ejemplo. Néi, hapeteve kua ko tembiapo hína, péva ñande jahecháma kuri peẽ kuri pe Che pemombe'úma chéve kuri, peteĩ mombe'úpe, eso ya habíamos hecho en la clase anterior, che ajaheja. Pe peve, ahátama ha peẽ pejéta, pereho porãite mbo'ehára.